Eppes wat ech ëmmer vergiessen. A mir quälen ons nach ëmmer duerch den déiwe Bulli an der russeger Tundra, okay, net Tundra, Sommer, einfach an de sibireschen Bësch am Summer.
Mam Bulli. Mäi Camion Zack kënnt bal net méi viru, gell?
Mäi Camion ass béis ënnerwee, Mann. Ech si lo bei der, bei der Wierkstat.
Ech mengen, mäi Camion hei, dee schëpp, dee schëpp méi Bulli ewech, wéi e soll.
Ah, komm lo! Si souguer heiser, gell? Jo do sinn e puer Haiser.
Kucken ech nach. Boah wéi se hei duerch a kraucht gin.
Sou ech mir hun se. Hun mer se.
Mee du muss awer opdecke goen. Mee jo ech hun lo en en nee Mehrzwecksdingen an dann fun ech mer eng opdecken. Sou lo sinn ech do da gin ech vun do nach opdecken. Scheiße. Ech wëll erëm hei erof, riicht erof goe gell? Am Fong wann se net am Dall bass geet net méi erof.
Jo dat jo, mee ech sinn erëm uewen op der anerer Säit. Sou dee Bam do wäert mer jo ëmgeknéckst kréien.
Ech wëll elo bei deen een Déngen an ginn ech dann alt op d'Decken. Natierlech net.
Natierlech kréie mer deen ee Bam net ëmgeknéckst, dat ass jo erëm net ze gleewen ey.
Du kanns herno wanns d'Missioun aner gepackt hues kanns aner weider Holz liwweren gell? Ja. Ja ja ja. Hunn ech lech gemierkt dat lech enke bëss méi laang gezockt.
Ah, okay, wosst ech net. So, ich muss mal do anständig rakommen. So geht dach. Hallo rof. Uh, er geht nach weit bis gay rof. Muss op ech gif 2 Portinen ëmmer hole fir rof. Oh, scheiße.
Nee. Riicht der duerch, dat ass bis si. Fuck.
Camion ass mer ëmgefall.
Jo. Scheisse, da wäert ech mech och net méi ëmgezu kréien. Oh nee! Dofir ass de Verdeckungspunkt geil, et ass jo fir ze kräischen. Oh Mist. Also ech gesinn en och hei, mäin. Bon, ech rette mech bei d'Werkstatt.
Hu mer direkt mol déi zweet, nee? Mei man ech
ja sou. Ech géing soen ech huele mol de Mertlech jo nee wou? Ups ech hun de Baam emgehäit.
Hei muss den vun nach en Déngens sinn, en décke Camion. Ma ech man hei decken hei mol op dann gesi mer dat direkt. Si lo hei ënne bei där ënnert der Werkstatt déi.
Wou bass lo drun? Ma ech sinn am gaang do opzedecken déi Ah ënneschten okay, ma da ginn ech alt op déi nächst opdecken, ok?
Ah hei kann ech nach grousse Reeder drop maachen. Sou maache mol Balancerieder hei dropper, da geet mol besser tjö. Gutt dat ech mol déi do Pneuen hunn, dat si mol e puer richteger Pneuen. Oh dat ass der scho um Schaden geholl gell. Also fir sou e fette russesche Camion hält se net vill aus, da ganz éierlech.
Also ech hunn den. Ech hun déi kleng drop, ech gi besser mat deenen ineens. Oh ech fannen déi gröss da vill besser. Hei geet der mol lass an déi russesch Batschgéigend hei. Ass do no Wee fir bei mech erof oder wéi? Nee nee, ass do Wee fir weider bei d'Holzlager erkunden ze goen. Hei misst een vun esou mega fette Camion sinn, den C iergendeppes mengen ech.
Jo, ech mengen.
Ech hoffen awer ass d'Waasser net ze déif. Ah wéi et schéngt net. Näischt ass ze déif fir e russesche Camion. Also wann wann d'Cliché et zouléisst da fiert de Camion hei sécher och mat mat Wodka.
Kënnt goe jo.

Ah, du bass um Wee fir bei den Toten, okay. Jo, ech sinn hei am, am Waasser, ech gi grad kacken. Ass das freckt. Vun dohier géing ech soen, dann äh, gitt mol den nächsten. Ech gi lo mol Holz sichen, okay?
Jo, jo, mar du, mar du, mar du, mar du, mar du. Ja, Jongen, enker zréck heihinner. Also dat hei ass do de Standard. Kann man och mat Kaméidi man. Äh, muss hei, hei lo rof. Dann Holzauflieger an wat huelen mer? Mir huelen en, ah du kanns em de mittleren, ok. Hu mer mittleren Holzauflieger, sou. Dat hei ass lo, wéi heescht se scho méi déi Versioun hei? D'Standard, Standardversioun an da kritt nach Simulator, ka een aschalten. Dat heescht, e verbraucht vill méi, du kanns en net méi zrécksetzen, du muss mat engem anere Camion siche goen. Dat heescht dat üblecht, mega krasse Schäiss. Sou, muss mer kucken, dohinner geet net weider, dat heescht mir musse lo heihinner. An Allrad an. Oh meng Klass wäert erschreckt. Sou, an den ale Foue feelt sech am beschten. Mir ginn emol eng Luedung Holz sichen a kucken, dass mer de Wee fir bei d'Lager fannen.
So meng ass mäin ass elo awer esou wäit vreckt mäin Camion dat muss ech mol enke flécken schon eng Opdeckung gemaach. Du hues eng Opdeckung gemaach? Jop.
Putain wou steet dee fette Camion?
Ma ehm du bass scho laanscht gell? Nee dee ganz fette Camion. Ass et en Typ B 130 en Typ? Wou steet dee? Bei der Werkstatt?

An ass. Ah, ech muss zwar soen, dass ech e bëssen nervös sinn, d'Aarbecht moien. Dat gleewen ech.
Sou, komm schonn. Komm. Da wéi soll ech hei duerch déi Fouen do duerchzwänken? Ech muss mer et lenken, se lenkt automatesch.

An dat ass esou sécher wéi d'Äermel am Gebiet. Ass genau esou sécher wéi mäi Camion, dee wou hei net viru kënnt.
Mäin, also mäin hänkt ultra gutt fest. Ech hunn dat gutt gemaach. Mäi fiert och gutt, jo, dat ass net de Problem. Mee d'Saf fiert andauernd nëmmen duerch déi Fouen, déi wou schonn do sinn. Putain, wat muss dat heiten e Bulli am. Do ass, do stees de bis an der Hëlleft am Bulli, gell? Ee Ricola e Russland. Ass russesch Ge Gebirge dat hei? Putain.
Do géint ass Holzfäller extrem jo guer näischt. Nee, dat ass, do ass de, do hei dogéint ass de Bierg Uelzecht Pussy.

Das war also ich den Gin ass richtig gut gelongen an mega krass fir alle das fir all Computer relativ gut gemacht. Mee schon einfach krass ich verstinn ja. net wie se d'Fährt springen sou e Spill an seng kleng Gréisst ze paken.
Ja
Download ass nëmme 600 Megabyte.
Ja ja ech si wierklech mol gespannt wann ee Cockpit an sech dann also kommen wie dat dann ass. Also ech muss lo kucke wou dat Holzfällerlager hei ass net dass ech lo komplett verfuer ginn hei. Ah, dat ass do ënnen, ok. Ah, natierlech, 30 Schaden, jo, iwwerdreif. Ass net wéi wann scho e mega fette Camion wiers, ne? Du muss jo direkt am Ufank, wann se ufänkt mat rutschen, muss se mega bremsen.
So, elo hunn enke déi déckste Gléiser erëm gezunn. Dofir ass d'Holz weider lager.
Yippie!

Muss dick oppassen dra oder sou scheiss man se bleiws dick ze penken ok hei mecht ech e scheiss floss ass hei lo ganz schlecht. Ok boah et hei gesäit scheissen aus geil ech wëll lo hei raus akomm mat dem fetten unhänger. Sou mecht mech fierdeg geil an ech hätt kee baam wou ech mech kann bëssen drun zéien nee natierlech net. Sou aus. Nee da soll et sinn. Sou wann ech eens kritt, ah wat ech kritt un enger Mensch gedréit, mee natierlech kritt ech vun enger net gedréit, probéiere mer ebe sou lo raus ze fannen, ok.
Sou lo wëll ech mol glécklech russecht Waasser iwwert di aner Säit.

Sou, gedeckt. Sou, wou muss ech elo hin? Hei ass en, hei ass nach en Auto, mengen ech. Sou, jo, do ass en, den Typ C iergendeppes. Genau. Ech hätt se och léiwer deenen, muss ech ganz éierlech soen. Ech fuer elo mol dohinner a ginn d'Stee mol sichen.
Ah, ech wéilt iech déi zwar gäre weisen. Ech géing soen, da maachen ech einfach an der nächster Folg. Ah, mee ech kann een elo länger net hei stoe loossen. A vergiess mat den groussen Dénger kriss de guer net gedréit. Ech muss déi ganz grouss geholl hunn. An ech mengen mat den ganz groussen Dénger. Op den anere kanns de jo och déi kleng drop man. Ma fuer du mol mat dem fetten dann herno e bëssen opdecken. Mir musse lo hei doduercher. Dat heescht. Ok.

Just den Ural nach ëmmer? Jo, jo, deen.
Oh, gläich kënnt mer dunn eng hei, dann ass souwisou eriwwer. Komm schonn. Wéi gesot, et ass e Gedoldsspill. Et ass absolut kee Spill fir sech ze stressen oder esou. Et muss ee Gedold hunn. Jo, och deen hei hunn ech, genau deen hei kamen ech och schonn bal erëm iergendwou um Suff. Wat och gudd ass, se mega verknascht. Mee vergiess net, sou wärt ech ni do hannen ukomme gell. Ech sin um Wee fir bei den bei den aner an de Camion do. Si lo bal do.
Oh ech meng mein Jungen zerkippt geschwënn. Scheisse scheisse scheisse scheisse scheisse. Kanns de kanns, ok ass awer net deen deen ech gemengt hun. Dass net dee ganz groussen.

Si grad am gang hannert hier eraus ze fueren. Boah scheissegal. Ass eng befestegt Strooss zu Lëtzebuerg cool?
Dat ass Luxus, dat ass de Luxus hei a Russland, befestegt Stroossen, déi kennen dat net.
Komm scho. Boah. Moin an herzlech wëllkomm bei dem löseste Let's Play wou et gëtt.
Jo gell, oh scheiss, Raum opgeschloen. Also Spilltires trëfft wierklech zou.
Et ass vill Vullen.
Op jidde Fall kënne mer hei den Attier duerch d'Ëmgebung vum Bulli verfollegen an et gesäit aus wéi mer elo laanscht géingen aus dem Bulli erauskommen. Einigermoossen, net ganz, mee e bëssen. So komm lo. Nee, lo Dat ass e gutt Spill fir zwëschenduerch, wann een Daisy mol am enker sat huet, well awer backt se awer. Oh, al op, nee, al op. Oh, virdrun hunn ech och de Forest gespillt, Tottenham elo gemaach. Do sinn ech och, gell, do war da sou en Eingeborene, gell, ze laang um Buedem. Du wollt ech Deeler vun him huelen, ne? Du spréits se auseneen, war ech dout. Oh yeah. Du sinn ech natierlech an der, gell, ech hunn déi ganz Zäit gesot, ech wëll net stierwen, ech wëll net an d'Höhl, gell.

Peter, also mir sinn elo an deene ganzen 10 Minutte si mer elo vun do bis dohinner komm. Dat ass e Risewee, dat ass net ze gleewen. Ah super, elo sinn ech stoe bliwwen an elo kommen ech net méi weider. Dat ass de Kack. Dofir bleiwen ech ni gär stoe, gell. Peter, wat sou hei Steng aus dem Buedem zitt. Oh, elo komm, dat kann jo net sinn. Ça va, mir schalten hei lo mol an den anere Gang. Nee, esou iwwerdréien ech de Moto, ënnerdréien ech de Moto. Geet net besser wéi virdrun.
Ech hu mol eng einigermoosse fest Strooss hei fonnt, déi net grad esou mega. Ech wär frou, ech géing déi och elo fannen.
Ass ulitzeg, ass esou. Komm, ech muss nach erëm Ëmweeër fueren. Sou, elo schéngt awer ze goen. An hei wäert mer erëm hänke bleiwen. Komm schonn, Geschwindegkeet bäibehalen. Outback Trucker. Holzfäller extrem. All gegleewent sou nice. Mir mussen dat packen. Zack. Nächste Gang eragejujelt. An mäin Holz fält gläich ëm. Nee, dach net. Ah, hei ass en, de Camion. Hues e fonnt?
Jo, e steet hei.
Dee Typ D. Ah, da geh do déi nächst Loading sichen.

Sou lo mat sech raus, dat ass lo dat mega coolt. Komm scho, gëff alles! Et soll jo anscheinend och nach Loftdrock,
oh shit. Jo dat soll och gutt sinn, dat soll och mega.
Oh shit. Fir d'Loftdrock vun de Pneuen anzestellen.

Sou, an ob ech dunn eng erauskréien oder net, dat gesi mer dann, géing ech se an enger nächster Folg freeën. Spin Tire Size an Tschauer, Merci fir d'Nokucken. Salut.